Davul taqtım boynuma, çıqtım deve yoluna, Deve yolu bit-bazar, bit-bazarda ayu bar, Ayu meni sarqıttı, qulağımnı, net, ayu meni qorquttı, öyle, ey, mesele degil, bar endi, mına başımda, dülberden dülber bir fes. Meraba eyilerim, resimci Osman raat-raat oturıp olamay, ille bir erbabımız tatlı yuqumıznı bozıp kete. Bu sefer Zarema hanım Hayredinovanıñ elinden çıqqan Edige, qanı, şunı baqayıq. Destanlar, Edige, Çora batır degen kitabını baqıp çıqacaqmız. Öyle. İşte Zarema hanım Hayredinova, çoq belli sanat erbabımız. Ta bir biñ doquz yüz seksen dörtünci senesinde Navai adına Samarkand devlet universitetiniñ esap fakultetini bitirgen, soñra programmist oca olıp çalışqan, atta Büyük Söyren köyünde bulunğan Qırım gimnaziyanıñ müdiri muavini olğan, Azizler ve Közaydın teşkilâtlarınıñ tesisçisi, Nenkiyceñ qadınlar klubınıñ azası, resimlengen kitaplarını alsaq, ressamnıñ üslübi birden tanıla. Mence, müellifler bu sefer qadimiy eserini Biraz zemaneviyleştirmek tırışqanlar, yumşaq cıltı, yıltırabuq kâğıtı ve kolaj şeklinde yapılğan resimler şunı yahşı etip tasdıqlaylar. Men de bir zamanları destanlarımıznı resimlemek istegen edim, lâkin zemaneviy şeklinde degil de, aneneviy üslüpte çalışacaq oldım. Kim bile, belki de daa qısmetim çıqar, baqarıq.

Ebette, üslüp ceetinden biz şunı tiymeycekmiz, çünki resimler çeşit türlü olmalılar. Lâkin qullanılğan qısımlarınıñ keyfiyeti mıtlaqa yahşı bir derecede yapılacaqtır. Mında ise, bağışlañız, lâkin ara-sıra atta resimlerniñ pikselleri körüne. Öyle olmaz. Endi metinniñ özü. Destanlar bu, eskiden qalğan eserdir. Ve bazı sözleri, ibareleri bugünki yaşayışımızda iç te qullanılmay, unutılıp qalğanlar. Şundan, Metniñ bazı yerleri tafsilâtlı bir izaatını talap eteler. Lâkin qıdıra-qıdıra ne bağlantısını, ne de bir de bir izaatını tapıp olamadım. Soñki saifemizde muarririmiz Elmas hanım Yunusova ne dey? Leyhamıznıñ esas maqsadı, Qahramaniy destanlarnıñ Qırım variantlarını balalarğa añlayışlı şekilde neşir etmek. Acayip sözler, lâkin metni baqıp çıqqanda dersiñ, o, sade bir bala degil de, menim yaşıma kelgen bala içün yapılğan. Aman Alla, men öz sade kitapçığımnı yapqanda, otuz beş söz içinde dörtisini tercime etmek mecbur oldım, añlamazlar degen ediler. Ya mında ne içün o qadar metin yazğan soñ, bir de birisini

Olucıdır, ulum, amma sen kene de quşqa aruf qara. Mana bu aruf qara, bu şive sözü, onı mıtlaqa edebiy tilimizde nasıl olur eken, şu variantnı bermek kerek edi. Balalar içün, bilmeyim, Noğay şivesini bilmegenler içün ve ilâhre. Ya da samurdan. Ton cabınğan, tüm-tüz yolda abınğan, saçları ap-aq qıravdır, adı Sabra Cıravdır. Bu nedir? Cıravdır, kene de, kene de luğatlarnı saifelep, iç bir variantını tapıp olamadım. Men tapmasam, biraz böyle Edebiyatnen tanış olğan adamım men tapmasam, añlamasam, balaçıqlardan ne isteysiniz aceba? Öyle ulu, bediiy ve onıñnen qıyın eser mıtlaqa tafsilâtlı izaatlarında muhtacdır. Kitabnı saifiyelep añladım ki, öyle izaatlarğa yer yoq. Kitapqa ayırılğan saifeler de ğayet sıñırlanğanlar. Ne sebepten, bilmeyim, belki de büceti azdır, belki de şunıñ aqqında çoq tüşünmegenler, Alla bile. Ne ise. İçine baqsaq, ne içündir satırlarnıñ çoqusı de resimlerniñ, de çetteki örneklerniñ üstüne çıqalar. Şundan kitap oquması ğayet müşkül ola, ğayet qıyın ola. Meseleni çezmek içün keliñiz kitabınıñ soñki saifesini baqayıq. Mına, mında ne içündir çetteki örnek, mına bu acayip bir mor tüsünde yapılğan çizgiçiknen sıñırlanğan metin ve çetteki örnek arasında Keregi qadar boş yer bar ve şundan bu metni oqumaq daa qolay ola. Ne içün böyle dizayn kitabnıñ esas qısmına keçmegen, iç añlamayım. Belki de müelliflerimiz bir zaman cevap berirler. Lâkin kene de mına bu soñki saifeleri içine baqsaq, acayip İri ariflernen yazılğan müelliflerinden metinler, izaatlar işte, lâkin şunı cildniñ artısına yerleştirmek mümkün edi. Ve öyle yapsa ediler, esas metin içün daa eki saife boşar edi. Aytacağım, bu kitap, ebet, meraqlı, yahşı yapılğan, keyfiyetli bir kitaptır. Lâkin hep bir de bir zayıf yerleri bar ve mence, daa bir kere neşir etilse, Aytqanımdan faydalanmaq mümkün. Öyle. Sizge eyilerim ne aytayım, kene de adet üzre yazılmaq, paylaşmaq, izaat yazmaq ve ilâhre unutmañız, yalvarım. Ve menim kitapım almaq. Borcum, men milletimiz.
Vay, Allam yarabım, unutacaq oldım! Yaramazlarımnı satın almaqtır. Bu videonıñ tasvirinde bütün malümatını tapa bilesiñiz. Öyle, körüşkence.

Sformuliruv.